Y Fenni oedd lleoliad bendigedig ar gyfer deuddydd o rasio ym mhencampwriaethau traws seiclio Prydain yn gynharach yn y mis. Ras y merched hun oedd ras gynta'r penwythnos, ras i ferched dros eu deugian mlwydd oed ar gwrs oedd yn cael ei ddisgrifio fel un cyflym gan y beicwyr i gyd. Ond ar gwrs mwdlyd gyda chorneli tyn ac elltydd cymharol serth Prif pymtheg, ail y Roundtree o Sir Amwythig oedd y ceffyl blaen o'r cychwyn cyntaf. Ac er gwaetha'r mwd, llwyddodd Roundtree, Maddie Smith a Marie Jackson i agor bwlch ar weddill y ras.

a Phencampwriaeth Prydain.
Yeah, it was fantastic. Feeling always to win. National Championship, and I love racing in Abergavenny. It's one of my favourite venues on the cross circuit in the UK.
Roedd dros 90 o feicwyr yn cystadlu yn y ras i ddynion dros hanner cant, a gydag ystod eang o ddosbarthiadau o fewn ras, Buan iawn oedd hi nes bod y beicwyr ar wasgar ar draws y cwrs hyfryd ar feysydd Canolfan Hamdden y Fenni. Philip Roche, pencampwr llynedd, aeth i'r blaen yn gynnar yn y ras. Ond roedd Tim Gould o dîm Zepnat yn dynn ar ei sodlau. Ac yn un o rasys mwyaf cystadleuol y penwythnos yn y mwd a thros y clwydi, Gould lwyddodd i oroesi a chipio'r bencampwriaeth, gyda Chris Young yn ail, A Philip Roach yn gorfod bodloni ar efydd eleni.
It's been a comeback year for me and this is the icing on the cake really. You can't really do any better than uh, win the Nationals.
Mae yna ddyfodol disglair i'r gamp hefyd wrth i dros hanner cant o feicwyr gystadlu yn y rasys i fechgyn a merched o dan bedair ar ddeg. Y bechgyn oedd y cyntaf i gychwyn, cyn i'r merched ymuno yn y ras. Ben tyllut oedd ceffyl blaen y bechgyn cyn i broblem mecanyddol ei weld o'n gorfod rhedeg i'r pits am gymorth, a manteisiodd Lewis Askey ar anffawt tyllut i fynd i'r blaen, gyda Jensen Young a Charlie Craig yn cael brwydr a hanner am yr ail a thrydydd safle. Poppy Wildman wedyn o glwb Nottingham Clarion Oedd yr eneth i'w churo yn ras y merched dan 40, gan iddi fynd i'r blaen o'r cychwyn cyntaf. Beiciwr Malvern Cycle Sport Harriet Harnden oedd y peryg mwyaf i Wildman wrth i hi frwydro ei ffordd trwy'r ras. Erbyn hyn roedd Askey o glwb beicio Lichfield City wedi agor tipyn o fwlch.

Roedd y cwrs yn llawn unwaith yn rhagor gyda ras y bechgyn a'r merched dan un ar bymtheg. Daniel Tullett gyda rhif un ar ei gefn oedd y ffefryn ac fe brofodd ei werth trwy arwain y ras o'r cychwyn hyd nes y diwedd, gan adael Harri Yates, Cameron Orr, Thomas Piddock a James Armstrong i frwydro dros y briwsion. Yn ras y merched, roedd hi'n bnawn digon anodd i Megan James, y ferch leol, wrth iddi hi frwydro'n ôl ar ôl salwch. Rhif 86, Sophie Thackeray o Glwb Paul Milnes, Bradford Olympic, oedd yn feistr corn ar weddill y ras. Yn wir, Thackeray oedd yr unig un yn y ras i beidio colli lap i Daniel Tullitt, enillydd ras y bechgyn.

All the girls were really close, so it was anyone's game really.
Roedd na gant a mwy o feicwyr yn ras ola pnawn Sadwrn, y ras i ddynion dros eu deugian mlwydd oed. Ian Taylor o Jedi Cycle Sports a Nick Craig o dîm Pioneer Scott Synchros oedd yn mynd benben a'i gilydd am y rhan fwyaf o'r ras. Ond profodd Craig, oedd yn mynd am ei drydedd pencampwriaeth o'r bron, yn rhy gry. Craig yn bencampwr unwaith eto, a diwedd glog wych i ddiwrnod cyntaf rasio yn y Fenni. Ian took the race on and um, I had to just wait for my moment before I struck home. A few of the corners and stuff, you know, you get, get sort of get your technique right, but once you've got a small gap, you can relax a little bit and take it a little bit smoother.
Roedd na rasio ffyrnig yn ras y bechgyn iau bore di syl, wrth i 41 o fechgyn rhwng 11 ar bymtheg a deunaw mlwydd oed gychwyn ar wib. Alfie Moses, Josh Walters a Tom Craig. Mab Nick oedd yn fuddugol yn ras y dynion hŷn dy Sadwrn a Phencampwr 2014 oedd y ceffylau blaen cynnar. Ond rhoddodd gamgymeriad Moses ger y clwydi gyfle i Craig a Walters ddianc ar ôl chwarter awr o rasio. Dangosodd Craig ei gryfder wrth iddo agor bwlch rhyngddo ef a gweddill y ras. Yn wir, Moses, er gwaethau gwymp, oedd y peryg mwya' i obeithion Craig o adennill ei goron. Roedd crefft a thechneg y gŵr ifanc ar y beic ac oddi ar y beic yn ddigon i'w gadw ar y blaen. am y rhan helaeth o'r ras. Yn y diwedd, roedd hi'n fuddugoliaeth gymharol gyffyrddus, ac yn ben wythnos i'w gofio i'r teulu Craig wrth i'r tad a'r mab gipio pencampwriaethau Prydeinig. Brwydrodd Moses yn ddewr ond roedd o'n amlwg yn siomedig efo'i fedal arian. Gyda Mark Maguire yn rhy gry i Josh Walters yn y diwedd wrth i guro i'r fedal efydd.
I'm really pleased. Um, I had a bit of a gap after a couple of laps, but then Alfie started catching me up towards the end, so I didn't know whether he was going to catch me or not, but yeah, just re really pleased to, to hold him off.
Grant Ferguson o dîm Superior Brentians yn y du a melyn oedd y ffefryn clir yn ras y dynion dan dair ar hugian, wrth iddo fo geisio am ei drydedd pencampwriaeth o'r bron. Ac wedi dechrau cyflymdaith grŵp o bedwar, Ben Sumner o Beeline Bicycles, Jack Clarkson o Hope Factory Racing, Billy Harding o Paul Milnes RT a Ferguson i'r brig. Ond roedd Ferguson yn benderfynol o gadw ei goron, a cyn hyd yn oed cwblhau'r cylch cyntaf, roedd yr Albanwr, oedd yn rasio yn y categori dan dair ar hugain am y tro ola' wedi ymosod. Dangosodd Ferguson ei gryfder ac wedi dim ond pum munud o ras fe adawodd gweddill y beicwyr i frwydro am y fedal arian, a'r fedal efydd. Yn wir, dyma'r tro ola' i unrhyw un o'r lleill weld mwy na cefn beic yr Albanwr. Erbyn y cylch ola' roedd mantais Ferguson yn funud ag 17 o eiliada' dros Jack Clarkson yn yr ail safle. Gyda Ben Sumner o Beeline Bicycles hanner munud ymhellach yn ôl yn casglu'r fedal efydd. Trydedd buddugoliaeth o'r bron felly i Ferguson ac roedd o'n amlwg wrth i fodd.
It's a really fast track round here and I knew it was going to be really close racing. So I, uh, I was trying to make it as hard as possible just to try and make it play into my strengths and, uh, and it,